Här President, Merci der honorabler Martine Hansen fir déi Ufro vun dëser Aktualitéitsstonn, déi wierklech wichteg ass an eiser Klimakris, fir eeben den CO2 anzespueren an och klimaneutral ze ginn. D'Madame Hansen huet an hirer Demande zwou Froen opgeworf, d'Landwirtschaft an och d'Aviation. Fir d'éischt d'Landwirtschaft, dono kommen ech op d'Loftfaart. Mir als Piraten sinn der Meenung, dass ee kann a soll d'CO2-Emissiounen an der Landwirtschaft reduzéieren. Eigentlech souguer ganz einfach, andeem een op vill méi Déiereschutz setzt. Si mer dach éierlech, do ass am Moment nach ganz vill nozehuelen, vun der Massenhaltung hi bis zur Verschwendung vun déieresche Produkter, déi einfach esou am Supermarché herno an der Poubelle landen. Als Pirate soe mir kloer, Et musse méi kleng Bauerebetriber ginn, et dierfe keng Massenhaltunge ginn. Déi Déiere wou reng liewe fir eis Ernährung sollen och hier Plaatz am Stall kréien déi grouss genuch ass. Mir froen och dass déi onnëtz Transporter mat liewegen Déieren wou och hier Klimaauswierkung hunn direkt gestoppt ginn. Lieweg Déieren iwwer Distanzen ze féieren ass reng Déierequälerei. Allgemeng sollt een och driwwer diskutéieren ob iwwerhaapt iwwer allgemeng soe mer mol iwwer 50 Kilometer soe mer ëmmer. Ass dann herno Interpretatioun kleng oder grouss Distanz? Allgemeng sollt een driwwer diskutéieren, ob iwwerhaapt nach Discounter-Fleesch soll erlaabt bleiwen. Präisdumping an der Landwirtschaft ass de komplett falsche Wee. Den Discounter-Präis ass an der Qualitéit schlecht fir de Konsument, schlecht fir de Bauer, schlecht fir d'Ëmwelt, schlecht fir den Déiereschutz. Mir soen als Pirate kloer, Et kann een an der Landwirtschaft, zesumme mat de Baueren, nach genuch Hiewel a Bewegung setze fir d'Ëmwelt ze schützen an soumat och de Bauer ze schützen. Zum zweete Punkt an der Ufro, d'Loftfaart. Do hu mir als Staat eng besonnesch Verantwortung hei am Land, well mir an engem spezielle Fall sinn, Haaptaktionär an der Lëtzebuerger Nationaler Fluchgesellschaft ze sinn. De Minister, Allgemeng d'Politik kann eis Cargolux a Luxair zum Virreider maachen an enger nohalteger Aviatioun op dëser Welt. Leider ass dat awer bis elo net de Fall. Wärend an Éisträich d'Regierung higaangen ass, an de Sebastian Kurz ass jo awer elo e konservative Politiker, och mat e puer gréng Ministeren an der Koalitioun, fir ze soen, datt si an Éisträich hir national Airline reforméieren, andeems si soen, et gi keng Flich méi wou et och gutt Zuchubindunge ginn, fir eben den Ëmweltaspekt ze berécksiichtegen. Déi Idee ass super. Eis Pirate feelt hei am Land, trotz de Gréngen an der Regierung, kloer den Ëmweltusaz an der Politik bei der nationaler Fluchgesellschaft. Den Här Back hat d'Thema Zuch anstatt Fluch zwar och opgeworf virun e puer Méint, wéi och ech deemools, dat an der Ried ronderëm d'Luxair an hir Situatioun wärend der Corona. Mee bis elo koum keng konkret Moossnam fir méi Ëmweltschutz an et ass och schonn vill Zäit vergaang. Dofir maache mir haut eis konkret Proposen, fir dass endlech eppes geschitt. Hei eis Motioun, fir Flich op Paräis anzestellen an déi komplett duerch TGV-Verbindung ze ersetzen. Laut SNCF ass een an zwou Stonne 50 vun eiser Gare um Flughafe Charles de Gaulle mam TGV. Zousätzlech kinnt d'SNCF och nach hire Service, wou schonn am Inland, ubidden, dann a Kooperatioun mat der CFL ubidde fir en direkten Check-in op der Gare hei an der Stad. Zoufälleg huet och gëscht déi gréissten däitsch Airline ugekënnegt fir méi op den Zuch ze setzen a fir Passagéier op Frankfurt ze kréien a soumat manner Flich op kuerze Strecken. Wa mir an der Loftfaart wëllen direkt méi Ëmweltschutz ëmsetzen an och hoffen, a mir hoffen och, dass déi Gréng dat wëllen, dat mat hirem Minister zesummen, da musse mir elo déi Strecken, wou grad mam Zuch gutt verbonne sinn, astellen an och net méi fléien. Mir hunn als gréissten Aktionär bei Luxair déi Méiglechkeet. fir en aktiivt Virbild ze sinn. Kee Virbild si mer awer mat den neie Fligeren fir eis Arméi. Et kann een als gréng Partei net vum Ëmweltschutz schwätzen, dann awer ëmmer erëm nei Fligere kafen. Fligere wou ee dann och alt agesat ginn als sënnlos Schoufflig bei Presentatiounen. Dat ass wéi wann ee géing den Autosmotor einfach mol sou aus Spaass lafe loossen. Fir dës Problematik op de Grond ze goen, sollt eis Arméi och e Bilan all Joer verëffentlechen, wat hiren Impakt op d'Ëmwelt ass. Hei eis zweet Motioun, wou mir genau dat froen. Elo wou d'Fligeren derbäi komm sinn, wär déi Transparenz an der Ëmwelt wichteg. Allgemeng hu mir Piraten eng sëlleg Froe gestallt un de Minister Bausch, fir d'Loftfaart hei am Land méi gréng ze gestalten. Well ier een den CO2 bënnt, muss ee mol kucken, datt e verhënnert gëtt. Oft awer kréie mir ze onkonkret Äntwerten, ouni de Courage wierklech eppes ze änneren. Eng rezent parlamentaresch Fro vun eis. war fir de Konsument méi Transparenz ze ginn, esou datt Airlines wou ab dësem ab eisem nationale Fluchhafe fléien, bei der Buchung sou wéi um Ticket mussen uginn, wat den CO2-Footprint op deem Fluch ass. Dat ass och eis drëtt Motioun, wou mir virbereet hunn, fir eeben anzeféieren, datt de Client dann transparent gesäit, wéi en Ëmweltimpakt seng Rees huet. Dono ass dann nach ëmmer de Choix vum Client, fir wat e mat deenen Informatioune mécht, ob e kompenséiert oder net. Well et kann net sinn, dass op all Auto eng Transparenz gefrot ass, awer bei engem Fligerticket net. Wien mam Auto fiert an do seng Wäerter weess, huet och d'Recht drop, dat fir seng Fluchrees ze wëssen. Et ginn also Punkten, wou een an der Loftfaart usetze kann fir d'CO2-Reduktioun, och am relativ klenge Lëtzebuerg, ouni mussen ze waarden, bis synthetesch Kärosinen ginn. Mir Piraten hu jo well a parlamentareschen Froen drop higewisen, fir d'Luxair-Flott ze moderniséieren mat méi spuersame Maschinnen. Et ass awer net Luxair, wou mat deene spuersame Maschinnen hei um Findel aktuell lant, mee et ass elo schonn e Low-Cost-Carrier oder déi national portugisesch Fluchgesellschaft. Wa mir wëllen eis Klimaziler erreechen a manner CO2 ausstousse musse mir och onbequem Entscheedungen huelen, soss ass alles nëmmen e bëllege Greenwashing. Mir Pirate gi kloer de Wee vun enger moffer Ëmweltpolitik, konkrete Schutz an hoffen, datt och aner Parteien dee Wee wäerte matgoen. Merci.